шпайӗ патне те ҫитрӗмӗр. Апла пулсан пирӗн патра хаклӑ хӑна. Паллаштарар-ха унпа, паян пирӗн патра хӑнара Ҫӗнӗ Шупашкарти иккӗмӗш, пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкул чӑваш чӗлхи вӗрентекенӗ тата ҫавӑн пекех Пӗтӗм Раҫҫейри Кӗмӗл калем гран-при ҫӗнтерӳҫи Оксана Разиновна Ильина. Оксана Разиновна, сывлӑх сунатпӑр сире. Ырӑ кун пултӑр, хаклӑ телекуравҫӑсем. Ырӑ кун пултӑр пурне те. Чи малтанах Оксана Разинӑна сире ҫывхарса килекен уяв ячӗпе, чӑваш чӗлхи кунӗ ячӗпе чунтан чӗререн саламлатпӑр. Халӗ вара ыйтусем патне пӗчӗккӗн куҫар. Оксана Разиновна, мӗн хистерӗ-ха сире чӑваш чӗлхипе литература учителӗ пулма? Тӳрех палӑртмалла, вӗрентекен ӗҫӗ вӑл ҫӑмӑл мар, ҫав вӑхӑтрах вӑл пархатарлӑ та хисеплӗ.
Мӗн пӗчӗкренех эпӗ хам ялта ҫуралнӑскер тӑван чӑваш чӗлхене унӑн илемлӗхӗпе сӑпайланнӑ. Атте-анне чӑвашла калаҫать. Кукамай кукаҫи асанне чӑвашла илемлӗ калаҫни паллах илӗртрӗ. Ялта ҫуралса ӳснӗскер Шупашкар районӗнчи Кодеркасси ялӗнче эпӗ ҫуралнӑ. ялта вӗреннӗ эпӗ ҫавӑнпа та чӑваш чӗлхи вӑл пӗрремӗш чӗлхе. Шкулта вӗрентекенсем чӑвашла илемлӗ калаҫни паллах мана илӗртнӗ. Шкулта вӗреннӗ чухне хам чӑнах лайӑх вӗреннӗ пиллӗк паллӑсемпе, медальпе вӗҫерм вӗренӳ шкулне. Ҫав вӑхӑтрах Вӗрентекенсен ӑшӑ кӑмӑлӗ, ӑс-тӑн пама пӗлни мана питӗ илӗртрӗ. Вӗрентекен профессине суйласа илме мана вӗсен ӗҫченлӗхӗ, пултарулӑхӗ, ӑсталӑхӗ илӗртнӗ пулмалла. Паллах, тӑван чӗлхе вӑл чи ҫывӑххи. Чӑн малтанах эпӗ пуҫламӑш классен вӗрентекене специальноҫне алла илтӗм. Пӗчӗк ачасемпе ӗҫлеме или э, кӑсӑклӑрах, ҫавӑнпа та вӗсемпе хӑв ӳссе пыратӑн. Каярахпа вара иккӗмӗш пӗлӳ те чӑваш чӗлхи вӗрентекенӗ э, специальноҫе илме пултартӑм. Оксана Разидовна, кам вӑл вӗрентекен? Эсир чӑваш чӗлхене вӗрентекен паянхи куна пулса ӗҫлетӗр. Ҫак чӗлхе, ҫак ӗҫе суйласемпе сире камта пулсан хистенӗ-ши? Ҫапла, эсир ҫирӗм пилӗк ҫул ачасене вӗрентетӗр, тӗрӗс воспитани парас ӗҫре вӑй хуратӑр.
Вунӑ ҫул куҫ умӗнче пирӗн вӗрентекен, кам-ха вӑл вӗрентекен? Вӗрентекен вӑл иккӗмӗш анне. Аннене еплерех юрататпӑр, унӑн сӑмахӗсене еплерех итлетпӗр. Ҫавӑн пекех эпир вӗрентекене те итлетпӗр. Унӑн ӑс-тӑнӗпе, унӑн кӑмӑлӗпе Сӑпайланатпӑр. Ҫакӑ, паллах, мана илӗртме пултараймарӗ. Илӗртме пултарчӗ. Эпӗ хамӑн тӑван шкулти Толик Хураскинчи вӑтам шкулти кашни вӗрентекене тав сӑмахӗ каласшӑн, мӗншӗн тесен вӗсем мана хавхалантарса, ҫулран ҫул ӑс-тӑн парса пысӑк шая ҫитме ӑс-тӑн пачӗҫ тесе калас килет. Пысӑк тав сӑмахӗ вӗсене. Кашни вӗрентекенрен кӑштах илме пултартӑм. Пӗтӗмпе пуҫтарса, аслӑ пӗлӳ илсе, хам та вӗрентекен пулса тӑтӑм.
Ну, Оксана Разиновна, эсир уроксене вӑйӑ евӗр юрласа та, ташласа та, ҫав вӑхӑтрах чӑваш халӑх йӑли-йӗркисене вӗрентсе ачасене ӑша хывса ҫакӑн валли хатӗрленетӗр. Ӑна валли ведь каллех вӑхӑт кирлӗ. Паллах.
Вӑхӑчӗ кирлӗ. Ҫирӗм тӑватӑ сехет. Пурин те ҫирӗм тӑватӑ Пурин те ҫирӗм тӑватӑ сехет. Ҫав вӑхӑтрах ҫирӗм пилӗкмӗш сехетне те тупма пултарать вӗрентекен. Мӗн каласа хӑварас килет? Вӗрентекен шкула килсен теори кӑна парать пулсан, паллах, ачасене кӑсӑклантарса яраймасть. Ман шутпа, пирӗн тӑван чӗлхе предмет хӑйне май питӗ интереслӗ. Мӗншӗн тесен эпир ҫак уроксенче тӑван халӑхӑн чӗлхипе кӑна паллашмастпӑр. Эпир хамӑрӑн кӳршӗ халӑхсен чӗлхипе паллашма та май тупатпӑр, танлаштаратпӑр. Ҫак танлаштару, паллах, вӑл юрӑ-кӗвӗре, ташӑра, тӗрлӗ сӑвӑсенче, вӑйӑ-кулӑра ачасемпе юрласа, ташласа урока ирттеретпӗр пулсан, вӗсене интереслентерсе, кӑсӑклантарса яратпӑр пулсан, паллах, ачан интересӗ тата та хӑпартланса пырать, унӑн вӗренес кӑмӑлӗ ӳссе пырать. Ҫак вӑл, паллах, манран вӗрентекентен кӑна килмест, ашшӗ-амӑшӗсенчен те килет. Ашшӗ-амӑшӗ вӗрентекене хисеплет, юратать пулсан, ачине Ӑслӑ тӑнлӑ тӑвас тет пулсан, вӗрентекен мӗн каланине итлесе пӗр шайра вӗрентекенпе утма тӑрӑшать. Апла пулсан тӑван чӗлхе пурнӑҫра кирлине ӑнланса хӑйӗн пепкине, ачине ҫак тӑван чӗлхене унӑн тӑван ҫӗршывра пурӑнакан халӑхӑн йӑли-йӗркипе паллаштарса хӑй те пырӗ вӑл. Аха. Вот Оксана Радиновна эсир кунта палӑртрӑр. Ашшӗ-амӑшӗнчен те нумай килет тесе кунта ӗнтӗ палӑртса хӑвармалла. Халӗ ачана чӑваш чӗлхи вӗрентесси тата вырӑсла вӗрентесси вӑл ашшӗ-амӑшӗнчен килет. Вот ҫавӑнпа та сирӗн шкулта, ҫак Ҫӗнӗ Шупашкарти иккӗмӗш пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан вӑтам шкулта ытларах ачасем чӑваш чӗлхине суйласа илеҫҫӗ тӑван чӗлхе вырӑнне е вырӑс чӗлхине суйласа илеҫҫӗ? Виҫӗ ҫул каялла Эпир шкулта вишер техет тӑван чӗлхене вӗрентеттӗмӗрччӗ. Паллах, унта суйлава самантсем пулманччӗ. Халӗ вара пуҫламӑш класа килекен ача амӑшӗпе е ашшӗпе вӑл тӑван чӗлхене вӗренес е вӗренес маррине суйласа илет. Паллах, ку утӑм вӑл ман шутпа Шкула килсен пуҫланмасть, ача садӗнченех пуҫланать. Ача садӗнче ӗҫлекен, вӗрентекен, тӑван чӗлхе пурнӑҫра еплерех кирлине палӑртрӗ пулсан, вӗсемпе чӑвашла юрӑ-кӗвӗ вӗренчӗ пулсан, ҫак малашлӑх пирӗн шкулта. Паллах, пирӗн шкулта тӑван чӗлхене суйласа илекенсен шучӗ нумай тесе калас килет. Паянхи куна тӑхӑрвуннӑ процента ашшӗ-амӑшӗ тӑван чӗлхене суйласа илме пултарать. Ҫав хытра каласа хӑварас килет, вӗсен шучӗ пӗр-икӗ ҫултан йышлансах пырать, мӗншӗн тесен вӗрентекен хӑйӗн кӑмӑлӗпе, сӑпайлӑхӗпе, пултарулӑхӗпе, ӑсталӑхӗпе Илӗртме пултарать иккен. Апла пулсан тӑван чӗлхене вӗрентесси вӗрентекен аллинче тесе калас килет. Ҫавӑнпа ҫавӑн пекех ашшӗ-амӑшӗн аллинче. Вот сирӗн шкулта вара мӗнлерех чӗлхе ытларах хуҫаланать-ха? Чӑвашла калаҫаҫҫӗ, е вырӑсла калаҫаҫҫӗ? Каласа хӑварас килетӗнче, паллах, паянхи куна вырӑс чӗлхи ытларах хуҫаланать. Ҫирӗм пилӗк ҫул иккӗмӗш вӑтам шкулта эпӗ вӗрентетӗп. Пин те тӑхӑрҫӗр тӑхӑн улттӑмӗш ҫулта ҫак шкула аслӑ пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн эпӗ вӗрентме килтӗм. Ҫав вӑхӑтра валра ӗҫлеме йывӑртарахчӗ, мӗншӗн тесен вӗренӳ пособийӗсем, кӗнекесем ҫукчӗ. Каҫсерен алӑпа кашни ача валли ҫырса хатӗрлеттӗмччӗ. Ҫав вӑхӑтрах каласа хӑварас килетчӗ, вӗсен Пӗлес кӑмӑлӗ, вӗренес кӑмӑлӗ пысӑкчӗ. Мӗншӗн-ха? Мӗншӗн тесен ҫав тӑхӑрвун тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсенче пирӗн хулара ялтан килнӗ ашшӗ-амӑшӗсем нумайччӗ, ҫемьесем нумайччӗ. Вӗсем паллах килсенче чӑвашла калаҫатчӗҫ. Паянхи куна вара ҫемьере ытларах вырӑсла калаҫаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та чӑваш чӗлхине ытларах вӗсем шкулта илтеҫҫӗ пирӗн ачасем. Каласа ашшӗ-амӑшсем патне те Ҫакӑн пек сӑмахпа тухас килет. Эсир Чӑваш ҫӗршывӗнче пурӑнатӑр пулсан, чӑваш чӗлхипе, тӑван чӗлхепе хӑвӑрӑн аҫӑр, аннӗр, асламӑшӑр тата аҫласӑр чӗлхипе Ҫемьере калаҫма ан вӑтанӑр. Мӗн чухлӗ нумайрах ача чӗлхе пӗлет, ҫавӑн чухлӗ ӑслӑрах. Ахальтен мар ӗнтӗ пирӗн аслӑ вӗрентекенӗмӗр Иван Яковлевич Яковлев каласа хӑварнӑ. Икӗ чӗлхе вӑл, икӗ ӑс, виҫӗ чӗлхе, виҫӗ ӑс. Апла пулсан ӑслӑ пулма ан вӑтанӑр. Питӗ кӑмӑллӑ ылтӑн сӑмахсем. Оксана Разинова, эсир пӗтӗм Раҫҫейри Кӗмӗл калем гран-при ҫӗнтерӳҫи. Ҫакӑн пирки те каласа паратӑр-ха. Мӗнлерех конкурс?